dins l'encastre d'un projècte, un projècte onte i ò tres licèu, lo licèu de Sant Cèli, lo licèu de Clemenceau de Montpelhièr e lo licèu Henri iv de Besiés. Donc aquí es una residéncia d'artista, una residéncia d'artista donc sus tres establiment. Los escolans, los liceans an trabalhat aquí pendent tota l'annada sus un projècte danta. e sus la revirada donc de Max Truquet. Flavio Polizzi, qu'es un meteur en scène, es vengut trabalhar dins los licèu dos còp, dos jornadas, dos jornadas complètas e puèi aquí dempuèi dilhus de matí s'en a trabalhar aquí amé Flavio Polizzi de trabalhar per metre en scène en fach tres cants, lo cant 1, lo cant 3

En mitan dau camin de nòstre vid me retroberèr en una sèub auscur que de mon drech camin m'èr conviat. Ai, coma dire qu'èr escau jo dur, aquele cèu fèr e asp e fòrt que son pensar e me morim a pòur. Tant amar es, que pòur mai es la mòrt, Mès per tratar dau ben que lhe traper, dirà a las autres caus que lhe vegèir. Save pas plan redire com oi anèr, tant qu'èr plen de sòm a n'aquest tour, que lo bertadier camin abandonèr. Mès que me ieu venguèr al Petonçèl, a l'endrech qu'aquele pont finissió que m'avió mès lo còr molt de pòur, gèitèr en aut, Venger sas espans o vestit ja de rei se delatanèt que m'en drech, cadun, per tot camin. Ma paur un pauc siguèt apasimat qu'en lo lac de mon còr aviá durat la nuòch que la passèr en vetant de la fi. E com aquel que son alèm bufant, escapat a la mar tot que la ribe, se vira a l'aigue dangerosa e queita, Atau mon ame, qu'atau fugíssi! Virèt detràs per remirar la seu que non laissèt jamai persun viu. Piòl, cour a dire pausa mon còs las, mai caminèr en la platja desèrt e lo mai bas sempre èr lo pè ferm. E vaquí que venguèt ras de la còsta una pantèr de gèr e plareto que de pèti caçada èr cubèrt. De dabans ieu jamai non partissiu. Mès rabalhat par lo canon que mai d'un còp s'engère a me virar. Tins cèrn onta començo un matin e lo solelh m'entabe amb bèlas estèlas. Que runa mèl, còr l'amor divin faguèt se mòure aquelas causas bèlas, fai que podiá en d'aquò plan spèra d'aqu en l'òre darre la douç sason mès per que non m'esparnèss la paur a vista parescuda d'un lion. Aquel semblab que venie au sucieu, la tèst en aut, amé un talent de ràbia, tant que semblab que l'air tremolava. E mai, una luvr que de tot desir semblab er rèn, de tant qu'èr amab, e mai ju, d'el un abjèct de misèra. Çò que podèm saupre de la de la Causido per Max Roquette de la Divino Comedia es es un pauc marcat dins son òbra en filigrana. e subretot dins un tèxt que se ditz La casa di Dante, que se tròbo dins Bièr Paradís, onte Max Rocchetto explico qu'en fach Dante es qualqu'un que li es pròche. Me respondèt, Òme, òme seguèr, e los parents mieu seguèron mon bar e mantuvèn totes dos de patria. Sub Julio, nasquèr en qu'aqueth arbre, visquèr a Rom just lo bon August, autandas dieus e fauces mimi sorguèt. Ère poet e cantaire aqueth juste filho d'Anchís que venguec de Tròi pioi qu'ilhòm superb agièt cremat. Mès per de qué tornar ça tant a pen? Per qué non es cal lo mon dilèct qu'es principe reson de tot gauch?
Seriós aquel Vergile, aquela font qu'espandit dau parlat amb large flume? Ieu respondère ab un front vergonhós. Ò, daus autres poètes Onor e Lum, balgun lo long estudi e l'amor gran que m'a fach recercar lo tieu volum. Tu siòs lo mieu mèstre e lo mieu tour, tu siòs aquel tot sol de cautirer, lo bèl estil que m'a fach onor. Vèjo la bèstia per coma virer contra el, ajuda-me, ò famós sabi, que lo fai tremolar be nos epuls. Per tu covin da vedre un autre viatge, me respondèt, en vegent mas lagremos, se vos fugir d'aqueste lloc sauvatge, per de qu'aquelo bèstio que ne cridost to debús passar per son camin, ne estant que l'empedís, perfin, lo tugo. E sa natura o estant falso e maridor, qu'en puís jamai son desir tant tardent e qu'après qu'a manjar, amai talent. Donc, aquel projècte nos es estat prepausat per la Regiu Lenga dau Crosselhó e lo Sénher Felipe Vialar a la debuta de l'annada. Donc, es un projècte original perque, de costum, las residéncias d'artista se debanò dins un sol establiment. Aquí, tres establiments e, donc, es un projècte Regiu Lenga dau Crosselhó, E Drac. Aquí, autre causa fòrça fòrça importanta per ieu es qu'aqueste projècte en fach partís de l'òbra en italian, trabalhant donc en italian, mes subretot en occitan. Es estat una causida e aquí nos permet de trabalhar sus la romanitat de las lengas, las lengas romanas, e es veirai que uèi Un esfòrç important de partir de Lusità, que s'en a format aquí de ciutadan europenc, de partir de Lusità donc per anar cap al portugués, a l'italian, las autres lengues romanas. Aquí, dins aqueste projècte, qui còmpte a be de fòrça, fòrça important, es que es estat fòrça ric al nivèl uman. Los liceans de Sant Gèli, de Besiés, an passat Dos jornada a Massa, dos jornada amé la nuèch tabé a Montpelhier, donc an pogut parlar e aquí i aguèt bertalierament quicòm que se passèt. D'aquí per tu.
Ièr pense e ièr vestrie que me seguigues. E ièr serai ton guide te tirarais aquí au lòc etèrne. On t'audiràs los cristes consolats, veiràs los antics esperits volènt

Giulio e mando, segon que se sent jo. Dise que puro l'amu mau nato e ben davant de totes se confesso, aquel gran conoscaire das pecats, bèth qu'ante lloc d'infèrn deu ieragar. Se sent jo de sa cuco tant de fresca de gradis, en vau que siègue meso. Davant el, sempre son fòrça a estar, Bana seguidor caduna au judici, dison, ausisson e puòi s'aprefondisson.
Ò, tu! Venguèt al duru sospici! cridèt Minos Saieu, courant me veire. Lei son l'aut dau ton contufici. Gai tos comentros! Ambe cau te fisos!

Qu'était la chose la plus interessante, voilà, dans ce projet pour moi. Mentre qu'un esperit ai çò vision, l'autre plora botant que de pietat, cor faiscioi, coma se morissioi. E ieu tombère, coma tomba un còs mòrt.
Tres liceus d'un paupertot. De fons que ròdo e que arribo a far de causo ensem, sò pas de tot del meme costat de la region, un en Luzèrò, un dins Béziers, un a Montpelhier, tre biais de veire las causas e. un espectacle, una unitat dins tot aquò e quau's èra fòrça polit amb una lenga brava e quau fau plaser de veire de joves que parlon l'occitan coma quò. Òsca, un bon trabalh, òsca as escolans, òsca as professors tanben eh e pei òsca a Flavio a mai qu'a fai un verdadier polit trabalh.